Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. One, two.
Guys, hello and welcome once again għal biċċa fix ta'
Qed ninnota difett fajta bl-Ingliż qed ninnota difett.
Inti? Le, it-tnej li aħna biex naraw lil nfusna qed qed nħarsu lejn Ġesu Kristu.
Ma taħajja fejja. Guys, Bite to bacon erġajna ġejna u hekk sissa għadna tajjeb qed nieħdu pjaċir għal volja lajna xi naqgħat rezz u hekk. Ewija, isma' apparti ċajt, jiena sib barxa fuq il-karozza mel qatt ma vera f'ħajti. U s-soltu meta jieħdu sbarxa ħadd, eh. linja żgħira tkun. Dik kienet tonda men. Eżatt, eh, foxxi l-bite to bacon, eh, forsi. Ġifieri, jien naħseb Timestamps puna xat natu l-idejat. Eh, Anyways, laħwa biex forsi taraw edin aħna illum fin-new studio tagħna u ħajżan zanulna is-sinjur Joseph Armari! Very good, thank you very much. Oġb, oġb, ok xogħol hawn kif Sabiħ. jidher hekk nice. So, Sabiħ. yeah, very nice. Like it, Jules. Tafu teħdu pjaċir.
Yes.
Issa da biċċi il-mike, ek, ġu, għan nisimaw sew. Eżat, għax nisma xaħna.
Aħna nħobbu, aħna fil-verità, għax ħafna jajruna, xaħna ek, u misoginistiku, aħna rridu nkunu dejjem politically correct. Agreed. Dawn l-affarijiet.
Ġaħna li l-ek, sen sejħu l-ek African American,

Of course, 100%. Anka aħna proud, zanzanna l-istudju għet nittestjaw il-kuluri.
Ah, Halleluja, jina konti għat, konti għat il-Kolombja milux. U eh, ovvjament il-Kolombja hemm ħafna suwet u kien hemm wieħed Mm. eh, jaħdem magħhom għandhom ħajt ta' ħafna nies dana fejn aħdem l-impjegati u kien hemm wieħed ostja kbir eżaġerat. U dak li jużaw tiegħu kien jgħat il-ġim u dof salla kien iġfiri kbir. U mort fuq il-manager tal-post etlu etlu dak, etlu dak, dak minnu, dak għatma rajtu tipo, għalli li wieħed. Etlu tisfel li jemmu ritrat wieħed, eħe, u xinu dak xinu? He was baiting me. Etlu dak ta' xaru twil, eħe, u xizjet għandu.
Libes għal sit bejn. Għax beda jindur, etlu dak il-kbir, kbir. U bat għalli, għalli, għalli, negro. Imma because, ħajlek għalfej, because over there, it is, it is not a problem. Għamfatti darba kien football player milux li għajjat il- Xaħt abjad negro, there is just something hekk, it's like a common word between them. Mhm. Neg, right? Mux EGRO, mux te. And uh, it, it, għalli, għalli it is what it is. Għalli, I could feel, I could feel you're uncomfortable about it. għalli. Dej, tħossok. Ġabni. Bulot stasjek.
Ma kellek kasilek inti bil- I mean, growing Meta up. kont yeah. zaħir. iju. Hemm ħafna ignoranza, bra David. Pero, ismani, jina, ke- jina meta kont zaħir, qed nitkellmu fl-80s, sewa, kont year four għandu kun, year four, u kont bulid ħafna, ħafna. Kont l-unika tifel iswe fil-skola, u oh, dak iż-żmien, għallum eh, multicultural taf kif, għem għed suwet mill-bojot l-lum ċikultant fl-iskin, mm. mur San Pawl, per eżempju. U niftakar mort id-dar, U l-lom jitta, ma marriċ imur tijak iħsiet kola, marriċ. Eh, u Ommi niftakar, Alla jafrilha, kienet għamlet li tok, għalt li poġġi bil-qeda. Poġġejt bil-qeda, mm. bil-fibċina, għalt li għanna two options. Għalt li option one, għada niġi l-iskola, nitkellem il-headmaster. Kisser Jajat, jajat għaw, jibat għal ġenituri ta' dat-tfal. U naqlalhom il-ħara. Għalt li però, hemm konsegwenza li għadin, għalt li l-għada ħatkun waħdek terġa. Ix-xeba l-għada l-għazgu.
It-tini option kienet għalt li minn għada inti trid tkun l-aħjar f'kollox. Pri, proset.
Għalt li u bekk, meta jġat jgħidlek Ah, hu iswed. Tgħidlu hi, jien iswed, imma jien aħjar minnek fil-mezz, aħjar minnek fl-Ingliż, aħjar minnek fl-isport. Very true.
Ah, mhux biċċajt qed ngħidilkom, it was a life changer. Jien minn dakinhar Għatajt li jgħat fl-axjar f'kollox, ġivjeri. Kull ma milt fajti, jew biex eh. nirbaħ, jew eh. xej. Il-mezz, il-mezz kif ġibtu għaw level? Għatajt li jgħak li No, but It is a very, very good, għax ovvjament dana di just fucking blatant, blatant, blatant ignoranza u ġifiri. Imma, unfortunately, hemm ħafna minn daw l-affarijiet u għataw il-fucking idiots. Mux mm. daqs qabel ta' Le, thankfully not. Thankfully not. Għalleċ għax qabel konna ħazz, konna ħazzin. Illum il-ġurnata kważi kważi għas jaqbillek, u oh, għax illum Kważi kważi qed nelbukom ta? Ġifieri. Ah, we're taking over. Ah, ma kemm razzist. Ma vera, oh, eh. kemm razzist.
Isma' temmen imma eh, Joseph li jekk, I mean, li tiċċajta b'daw l-affarijiet, temmen li it will also help ending racism tipo ending. Li tkun, li tkun ok fuqa, jien nemmen li. Għax jiena naħseb inciting hatred.
Jiena naħseb you can easily tell when someone is hating. Joking.
U diki.
U jiena per jien konni lab mal-Marsa. U kien hemm wieħed Basil, ċipwezi, Niġerjan ġi, miskin għalla jaħfirlu mitu kol kienet jiġri kellu problema genital defect bil-qalb miskin. U dana kulħadd ġifieri waqt training ir-razzizmu tal-bliħ ġifieri.

Eh, Importanti ringrazzjaw naqli sponsors. Insejni jom erġajna vera vera. Daw l-affarijiet inti tittu. Tikdbinna ma tal Mela ngħidu grazzi waħda l-sponsors malajr għandna thank you lill Olympus tal-microphones. Thank you l-Olympus tal-microphones tal-Roadcaster Pro tal-headphones kolor sabiħ li qed tisimgħu minn għandna għandna Lay to Z Electronics fej Tawna l-air condition u l-beautiful laptop sotto zero tal-goodies li għandna llum magħna, l-kafejiet, is-soltu. Ismagħni, jiena qabel ma ġejt hawn, tkellimt ma' sħabi u hekk kulħadd ġifieri preparani moħħok hemm ma nafx ma jagħmlu. Imma il-common comment kien jekk kellimt għaxar min-nies.

Seba minn għaxra, eh? Zidilom il-prezz.
Eh, grazzi l-online intimates u koll, ehm, parte mill-sponsors tana u koll DK's Factory, Patrick Prince, li eh, quite new with us u koll, u lil eh, Matt Raforis, li Xed, xed, xed, kopri, kopri. Da, da, da. Għanna l-mad dash photography sibu kull imkien. Issa mħaf, it's edin wedding season issa ġifiri u ftit wara jkun hemm divorce season. Ġifiri jekk għandkom zon ritratti, be it whatever type of fun times hemm dejjem il-mad dash photography għek isibu kull imkien. Thank you very much, Matthew, tal-sostenn. Eh, konna qed nitkellmu fuq, mhm. eh, it is a bit of a stereotyping dil-bicċa xogħol, imma mm. konna qed nitkellmu fuq wash out xedulom. Ix-showers u hekk meta eh. tidħol mm, tkun mm. inti tilab futbol, inta mill żmien. Eżatt. Għamil żmien niftakran kam jgħid kon ġej darba. Imma ma konniex nitlu nitlu shower wara flimkien.

Jekk per eżempju inti ġilet rajt xi porn. U tara xi joħroġ xi bum. Taf dak għax mhux normali jew ta' ġifieri mhux kulħadd hekk. Eh, le, all right.
Wajt inna bejn. Eh, Fimni, hekk ħafna tnejdlek u hekk wieħed u. La la ma babala. Tajjeb, jgħataw.

Jiena kont ġim, ma xena zobba talla fl-spandex. Jiena kont namila ta' bin ruħi li niddejja immur per eżempju outings tal-iskola x'dak iżmim l-iskejjel. Meta konna nkunu l-outings ġir konna ma nkunu man nisa. Mm. Kont nibża mmur bi treksu ta' x'kienet is-sikkata. Mm. Kont namilha ta' bin ruħi. Għax ma tantx kien jidher dak iżmim xorta eh. ġifieri ma kontxi. Għax kont eh, toħxon.
Mhux għax kont toħxon biss. Li bdejt inti vera, minn It's well known by everyone. U per eżempju Malta, meta jiġu l-Amerikani, niftakar meta kont il-mur zaħir, jiena kont il-mur paċi, jiġu l-Amerikani, eh. bastimenti, l-Amerikani. U kull mara bajda ħoxna li jem. Ejwa. I'm sorry to say, kull mara, kull mara ħoxna single li kienem, kienem kien kont tara ma' grupp Amerikani. ħafna minnhom

Meta jkun hemm xaġa ovvja bħal din li titneħħiha, mhux tistaqsina tneħħiex. Imma darba staqsina xaġa li mhux titfana l-ħabs jistgħu jiġu wara l-familja tagħna. Għattawna, mhux jarrestawna. Eh, Armani, inti, orajt, n-nis Maltin draw, imma ġilaqalu l-ekko back to your country, jgħajt il-verita.

Naħseb li the this shit if the more you joke about it and the less attention you give it the better it is. Imma però hemm ħafna nies kif għedna qegħdin jagħtu attention u infatti għandna video aħna minn hawn wieħed li jgħati ħafna attenzjoni dwarha u dan ħanulek biċċa reklama u biċċa reklama, biċċa video li għamilna intervista ma' xi ħadd li dana ma tantx Jgħat.
Darba minnhom konna naqraw ħfief l-uffiċċju u biex nimnew naqal ħin morna niġġakjaw erba klandestini minn Birza Buġa. Ħarajlek ġitna tajjeb, eh? Għax kellna l-klib kien ilhom ġimgħa bil-ġuħ u tiskanta kemm joqgħod attent kelb fuq stonku vojt. Insomma, xi wasanna mal-ewwel kien hemm grupp ta' żgħażagħ jisawtu tifel misk, da tifel. Massakru, eh? Massakrawh tifel. Imma kollha kellhom passaport Malti, ma stajna nagħmlu xejn, bqajna sejrin u ħallejnihom jieħdu siegħa pjaċir, eh? Why not? Wara li rajna tliet ġlidiet, sittax-il stupru u żewġ omiċidji volontarji, fil-bogħod rajna grupp immigranti illegali. Daqshekk. Dak il-ħin kellna nagħmlu xi ħaġa, jien mal-ewwel. Dħalt b'ġebb u Cross kien iwet fqajtlu x-xedaq, tajtu daqqa ta' ponn oħra u ma qamx għal oħra. Sieħ bi Steve daħal flying kick bel, bellezza, eh, bellezza flying kick kienet. Mbagħad kien hemm Simon u Matthew taf kif, żammuna qamgħana, imma mbagħad oj, ħareġ Joe il-king ta' ifaqqa' ħaddu kemm faqqa' l-alla minn, faqqgħu. Kollha qbadnihom. Il-grupp kollu kaxkarna. It-tnejn li huma. Ħaduget! Xi konna fil-van sejrin lura l-airport. Għax konna nagħmlu qabel, eh? Ma konna ngħidu l-ħadd, konna naħtfuhom, duhom dawra masking tape, dawra oħra stretch and seal, pakkjati żewwa, sibu l-ewwel airline low cost u ntfgħuhom fuqhom lura pajjiżem. Insomma, xi nkun naf il-vann, kien hemm wieħed qalli, Lili mhux qed tagħrafni? Jien Joseph Armani! Hu pjaċir, hu pjaċir, hu pjaċir. U jien indoqq din il-mużika, din il-mużika, din. Għedtlu, Isma' sieħbi, dik mhix mużika, dak storbju. Imma ħa ngħidlek, eh, avvanzajthom it-tambur, eh, proset, well done, impressjonajthom. Bum bulu bum bum.
Dak il-leli laqam il-ħaj izler.
Man tkun star. Man tkun star. Ah, isma, mux I, I never expected that coming. That is what's good comedy, to defeat expectations. Dik il-komedi dajba.

suġġettna iktar forsi aċċettat mill-Maltin. Eżatt. Dawna kulħadd jitkasa b'kollox hija dal-aħħar għall-IB. Mela, ħan nitkellmu fuq ir-razzizmu. Ftit żgħiru.
Le, le, le, le, le. Hawnhekk issa eh, DJ Armani. Dak- Jo- Joseph Armani.
Di ta' DJ, di ta' Sabta DJ. DJ.
Imma mhux hekk kienet jew le? Le, Qatt ma kienet. Armani, biss.
TIT, fuq i żgur Joseph Armani. Di- Id-DJ dejjem

Jina just Michael Xwire. Jew doktor, doktor. Doktor, doktor, doktor. Għadek, għadek id-doq, you're still, you're still active, right? Mm, le.
Mela, professional um, tajt, li jissa għana sentejn, issa għandlej kollox fidej t-tifel. Yes?
Imma għadni involuta xadni għallem. Ġviri xorta nibqa fil-xena. Xena, eżatt.
Il-mużika għat ma titlaq minn ħajti imma u għandi li t-tifel ġviri li jetizomni dejjem eh, ta' kif. Et trawmu ġviri jur jur jur. Trawmu. Eh.
Naħseb dal-waqt jibdellem li li issa. Vera, diġa, eh.
Birikalla, birikalla.
Issa kam għandis minn tifel? 17 għala issa.
Ah, mela jess, mela.
Immilu jdoq, għallimtu għata kellu najn. Dejt mm. nitnalmu. U meta kellu 12 daqq Tomorrowland.
La, 12 daqq Tomorrowland. Ta' 13, ta' 13 daqq. Għara kemm ipetest jappuxjajt men biex iddaħlu fid-dinja ta' drogi.
Isma. Għan kelmek, għan kellim. Tajba di jemma. Vera tajba. Għan ejdlek, għan ejdlek, għax punt, punt, punt, illi, illi, taf kem nintaqa maħħa Eh. Din il din il dan nintaqa' ma dal-kumment jew ma din mistoqsija jgħidu li Istja tifet ma tibżax, istja qed daħlu f'din id-dinja hekk ta' drogi. Eh. Issa, one jiena risposta tiegħi dejjem tkun titkun DJ bi so drogi? Le. Le, oh. U 99% ta' daw in-nies illi saqsuni eh. ikun jieħdu drogi. Mija fil-mija. Oh. DJs. Mija.
Oh, mhux DJ. Very true. Very true. Oh, very true. Ah, inti qed tgħidli.
Inti qed tgħidli. Eżatt, eżatt, le. Imma jiena t-tifel na għallimtu. X'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiena nemmen illi Jekk inti jkollok bilanċ f'ħajtek u taf x'inhu t-tajjeb u x'inhu ħażin, mhux qed ngħid m'għandux pjaċir għal ħares jgħod li drogi. Mhux hekk, eżattu.
Imma
hemm ħafna iktar. It is what it is.
Ismani, illum il-ġurnata, m'għandniex għalfejn, da min joqgħod jahbi deħ wara daru. Ipokrita, sewwa. Illum, tant kemm saret komuni l-biċċa ta' xogħol. Minix qed ngħid li jien qed nissapportja sewwa, min qed nissapportja. Imma illum ma toħxej biex bikbi, naraw fuq l-aħbarijiet għadna ma rajniex Malta. Eżattu.
Alla assisin l-Italja.

Ne, ne, ne, ne. Imma, imma. Impossibli sawat. Imma il-bicċa ta' xogħolija illi l-lum ma tiħu xej bi kbiru. Ma mill-sibt spul.
Sab xi ħaġa da. Sibt. Don Francesco Spagnesi, who used to serve in Prato Parish, had been charged with trafficking and importation of cocaine oh, and drugs known as GBL. Mela. Il-life, f'dana, f'dana, sex, sex, zoma x'kien saċa sexual activities. It resulted from investigations by Italian police that the drugs were used in festivities characterized by sexual activities. Iġvi dana, il-lalla, għalla jbirku, għal-fader, għalla jba ħafna. Daw, dak, dak, dak għamada dak il-ġisem ta' Kristu.
Flok iċ-ċensir mux faħma jitfa widu.
Wijezan, għalla drogi kollim kien. U meta titħol t-dipja ta' fin t-dipja jdejk fl-ilma u tamel il-ksali. Vettel l-SD, ostja.
Rajt affarijiet kefi waqt parti sek, Josephine. Zoħħa xie saqsi malajr, inti it-tifel, għalfej ma għamiltlux par kif għamlet l ommok, ġifiri, ta' tiħitu options, mela tgħidlu ibni,

peress li jien kont involut għax u għadu underage, allura jien bil-fors kien inkun involut. U beda jara il-bond li hemm bejnietna. U jisu ehm, rrit jimmenterjaħ u talab il-permess li li għalli nistantiħ parir biex jikber iktar ehm, fil-karriera tiegħu. Yes. U ehm, u għallu għallu you have to work hard every day

Le!
Għax bħal għax da kaffarijiet heavy su għet jgħamele eh? u problemi kollu t-tifel għax da kek jħobbom jisu eh, da kull ħajdut
tal-biza heavy stuff heavy stuff u bija rajt rajt affarijiet heavy waqt party rajt eħe ismani jena għamil terba snin neħx Berlin eħe ija il-mekka tal- tal-clubbing Berlin, sa. U jiena mort fl-aqwa żmien, ġifieri tipo. Hemm il-labor, hemm. Ejla kemm vojta. Tajba, tajba, tajba, tajba. Tajba, dik skiet dak għan minn laburisti minn tina balla views. Tajba, għalik. Em, u emmek di parti never stops, ġifiri mrajtu affarijiet u l-iktar imma illi ma ninsa għattu ikolli najt li ħassejt nidaqxejn intimidat u koll jina kont resident. Eh. Kit Kat Club. Kit Kat Club. Ġiqat ma smajtu. Gay Club, man, bil-fors. U għas Fetish Club.
Bil-fors Gay Club. Fetish Club. Jien injorant ħafna fil-clubbing scene, vera injorant. Le daf qed dan huwa icon ta' dan huwa leġġendarju. Ok, ok. U minnu mbagħad inħoloq Bergain, jiġifieri Bergain ġieli smajtu bih Bergain u ejja. Jiena jiena Għalhekk.
Insomma.
Dan kien għadu insomma klabb illi ġo fih biex tidħol jew titkun libes latex jew inkella Jekk tkun libes normali, l-irġiel iridu bil-forsi neħħu t-top, jitlu bżaqhom barra. Isma' din. U darba minnhom, u jien kienu jitilgħu ħafna sħabi minn Malta dejja. U darba kien il-weekend fejn kelli kien imisni ndoqqem u tala ħabib tiegħi mhux ħan semmi minn ismu. Mela le. Għax.
Għax J.
Joy. Jispora. Le, le, J. Joy ġiemi għajem. J. Joy ġiemi għajem. U insomma, u

U neżal imizda. U u da vera jistħieġ. Isimawni, isim, għalla ħares tkunu tafu minnu, eh. għax. Famuż da.
Dan u influenzi, influential ħafna fil-sċena tal-mużika, sewa. Eh,

Tidħol Eva Enger, tafu min hi Eva Enger? Tinstemma mara bżejżit kbira kbar ħafna. U rrabjat.
Classic porn star. Classic porn star.
Mux tallu, għallu manda zmin. Yes, yes. Tipo. PJ, mux kullħat tallu zmin daqsek, bro. Għajja t-jedin naċ ix mu tiftakrux, kif mux tajku. Tipo li sajn. Eh, mux di tal-axħar. Dik, mux ħazin. Le, ħana, għadda. Jimur ba. tal-axħar wahda, eh, dik. Le, Di, di, dik, dik. Dini. Di kif ma nafix, għajn.
Tidħol di Eva Engel. Kienet bil-kisab, house coat, ek. Kienem, kienem isu, isu, su fanton, mis su fan, isa sodda. Fej, ma fid-dance floor. Ġal-klab, ġal-klab. In the middle of the dance floor, ġifiri. In the middle, in the middle. Inza,

The table's fucking ten, dan Germany. Fej għandek is-sura ta' jaħxu l-bajot u l-bjondi. Domination assoluta. Bella, spoon, eh? take note, tittatti li ħalli u kol, eh? Heavy, heavy, heavy, ah, heavy. Nispiċċaw bil-ħara. U ġabu għafuqa.
Mel.
U madwar. U tista timmaġina lil dan, sieħ, bil-kellim kif ħal u s-seda, dimask.
Tali dana kien klab fetish. Għadu. Għadu, mm. għadu. Taħseb ma kienx hemm xi ħadd qed iġerriħek. Oh, normali jew. Xiġi fih normali.
Inti. Il-lum mort ix-xogħol. Batt is-62 il-baxx minn buġibba sant il-marsa u normali kien hemm ġiex Ġiex minn nis ġerruħ fuq wara. Normali ħaqqala ġo klab. Imma imma dan il-klab kien. Dak u l-punt tal-klab. Eh, inti qed tara mara qed jifqgħu taf kif. U x'mara rajtu għad il-mara. Jexek. Eh, tipo, ma teċċatax naqra ruħek jieku. Iżżom lura inti. Jekk hemm ħaqqa ħames mitruħ madwari, mhux se nittefa' Naħseb diffiċli hawn, taw eżatt, ħames u qed jaħxu dimna. Ismani.
Kien hemm okkażjonijiet. Kien hemm okkażjonijiet eh. fejn fejn kontet indoq hemm darbohra, kien hemm nies qegħdin jaħxu, taf eh. kif? U Isaqsuni nkun fuq id-DJ, isaqsuni, eh. qatt ma morta. Ġifieri. Yes, yes. Eh, jekk irridx niġġojnja.
Imma taf kif? Bil-flok tal-Juventus.
Għallas jastaw! Meta ġimmi għaj il-ġoj, meta ġimmi għaj il-ġoj.
Il-ġoj!

Yes, Kontatni.
In the prime, u kullħat ħawat ħafna jena per eżempju kont nmur l-exiles. Affarijiet jena jena ħawat ħafna ta' bizmini. Mużew, oh, mużew. Oh, ġili, ġili il-bas fuq l-adba poġġejt jena.
Daħef, Bħala klabbing si, kif tara Malta bħal semma Għax kien it's different, the clubbing sejra. Titnejt dak il-verita, eh. fimni, aħna edin għawnek għed nitkellem. Mela, mux hekk open. Oh. Ma jisma laħat. Mela, ma interessanix, ma interessanix xieħazbu fuq laħanajt, imma li l-clubbing sinija moħxija. Eżat, għarajt. Il-lum, il-lum, għandi dispjaċir zaħir meta semmejna l-tifel, mux dispjaċir, imma ninkwieta, għax il-tant kemmija maħmuġa il-clubbing scene lokali illi jiddispjaċini għalih. U dejjem ngħidlu, ngħidlu id-dispjaċir tiegħi huwa illi int m'intix ħadd tgħaddi milli għaddejt jien għax aħna tant kemm kellna upbringing u clubbing scene tal-ġen fi żmien illum il-ġurnata aqqas jafu x'ġifieri ta' Le, le, le. il- l-affarijiet li għaddej.
Il- U Ja l-unika biċċa minna l-ħadd. u l- u l-unika l-unika ħaġa li sserraħ li moħħi u eh, tipo u ngħid u iwa għax naf li u t-tifel tiegħi mhux għalaw. Għandu Taf moħħu kif? postu, eżatt. Le, u mhux għalaw, it-tifel tiegħi dal-waqt jitlaq u qed tifhem ġifieri l-ewwel ċans li jkollu. He's doing well.
He's doing well. Allura ngħid imma Malta mhux biċċajt qed ngħidilkom. Xi kultant nisma stejjer. Maħmuġa bod jimin. Maħmuġa backstabbing. Eh, eh, dak eh, it-tismani.
Vendikazzjonijiet. Drama.
Teddit.
Teddit.
Inti bisseta ma smajtix li ġara per eżempju, inti smajta din mm. ġara. Kien hemm. Isu episod ta' ipokriti. Tal-biża, tal-biża.
Isma. Daw telaw jagħmlu parti għawdex jidirli tal xismu kien tal-karnival, mhm. telaw jagħmlu il-banners, eh, eh, pannelli, eh, pannelli, pannelli, u l-poċċi. Għamlu l-banners, laqda sabuhom imqattajn. Reġaw telaw jagħmluhom, reġaw qattawhom l-om. Isma, ħanejlek.
Tal-biża, tal-biża.
Imma dimma dit taf minn fejn ġejja.
It-tfal tal-lum ma jafux xinu ma valuri. Sawa, jiena meta kont għadni żgħir daqshom ma kienetx tgħaddili minn moħħi illi jien pereżempju qed inkellem jew qed nargumenta ma' bniedem ikbar minni u nibgħatu jieħdu foxka m'għandu sewwa għax jiena mrobbi bil-valuri u nġib rispett għalla volja nkun nixtieq ngħidilu. Eh, ma taqbax ngħidilu. Illum il-ġurnata. It-tifel tiegħek kien jagħmel team party sewwa. U klab mimli. Kienu jaħxu jġerru hemmek u Isma team parties. Ah, team!
Team!
Madonna! Isma, ismani. Is-sektin party. I'm sorry, I'm sorry. Ismani.
U ovvjament aħna, jienu l-mara, konna morru pala supervision. U il-mara darba minnom tiġi fuq kważi bidbu fajnija. Kienem tlet ġuvintur, kem kellom 13, 14, għeti pejpu. U l-mara marret fuqom. Ġawa.
Le,
Qed ipejpu ġewwa ġifieri eżin jew. Le, le, le, le, ipejpu sigarett. Sigarett. Imma ta' 13. Ah, heavy Eh, shit. eh, U marret fuqha mismani. Itfi dak is-sigarett. Xed Taf tagħmel. kif, wan ma tistax pejb ġal ġal klab. Mela U ġewwa. tu wan m'għandekx l-età. Eżatt. I- i- Wieħed daqshekk kien fih ħara. Iddur fuqa, għallint min iż-żoffox kemm għandek taħseb li jent. Il-mara tiegħi baqatek. Ja, aħna qabel konna mbulu taħtna meta jiġi xaħat. Ġifiri, ġifiri li rrit ngħidlek, illum it-tfal tal-lum valuri u rispett zero. Issa dis leads to all the hassle illi hemm fis-sena. Għax dawn oh. m'għandhomx rispett li wieħed lejn ieħor, aħna konna, konna jiena Rubi l-ġoj Roberta. Sewwa? Kon, ma nix, mux għannajlek ma nix nġillu ta' U le, fors.
Ma jekk inti kollok il- Ma datta taħġ il-pika tejnu. Mela, imma, imma kien ikun hemm

It's by far, you four fi zmina intom l-erba kontu l-ikbar zgur. U kieku dak it-tifel għat jiġi jgħidi jek jgħan konna għaboddu dak il-liba sigaret. U kon nitfijilu fajnejk il-problema li da zmin memx repercussions ostja u hemm dal ħafna positive parenting eh, bullshit eh, eh, li għal ħares għal ħares tikkastigati tikkastigati felax ħessil tal sorry għax qed ninħaraq u sejron tenġin differenti kontu intom l-erba x'kontu ta' konna Nintaqgħu pereżempju kull quarter jew darbtej fis-sena Mela, għanna di data għana meljen. Dik data għata meljen. Proset, proset, għax il-xena ta' clubbing. U kullħat kien ikun ehm, successful. Eżatt.
Wieħed iżjed mill-ieħor imma dika mbagħad kienet hemmhekk fejn tidħol il-pika biex min ikun l-aħjar. Imma mhux jiena Nagħmel event fl-istess ġurnata ta' Rubi u.
Apposta. Apposta.
Apposta jagħmlu għam ta' mela, mela, pika differenti intom. Illi per eżempju jkun hemm xi festa normali mm. ta' mila inti. Mm. Inti biex jakxuk lilek per eżempju kien jgħiduk parti fl-ewwel ta' Mejju, inti balla laburisti jiġi jarawk, allura ma jiġi kħar. Kulħadd imur il-meeting. Dak iż-żmien konna taħt in-nazzjonalisti. Dak iż-żmien.
Ejtina l-istorja, għax dijem storja wara jaħu pjaċir imma. Hmm. Tajba di, eh?
Ismani.
Issa ħajsmaw ħafna nis, ġifiri ma tantx għaw nis li għafu minn fejn ġiet hu pjaċir. Illum ħanejda publikament, sawa? Xiex daqat metta ġifiri jen. Imma li sħabi, u.
Għadda ma tajja, prosa għanna għanna exclusive, scoop, scoop. Mela.
Kont Berlin, kont għadni ġdid, ta' timur Red Bull Music Academy, u bdejt niproduċi, nitgħallem, niproduċi, u kelli l-manager tiegħi li kien jħossibi. Mu għalli kien il-ħamis. Niftakar għax kien għalli mmorru ġada l-klab flaxija. Cookies kien jismu. Iġġerruħ li xulxin għaw. Le, le, le.
Isma di, isma di. Kull klab li bura
kollu li Kulħat. Di darba requisit mux BDSM costumes. Iġġerju li securities. Isma, ah, kien jismu cookies dan. Da kien jismu cookies. U kif titħol, kif titħol. Kien hemm bawl, kolla cookies. U jiena qatt ma kont mort l-ewwel darba. Sawa? U il-manager tiegħi ma qallix imma għalli hu waħda. Kienu billi bawid.
Le.
Għalli hu waħda. U jiena bħat waħda. U kienet tajba. U għalla dort, kien tfajta ġaħal. Eh. Imxejt sem dort qed tħanu oħra, taf kif jagħmlu l-Maltin. Għadu għadu għadu. Issa kien xerma pelis
Il-Maltin taf kif aħna mdorrin nitfa fil-headback. Insomma, u mort ħadd oħra jien. U Edin nħdu drink u ekku, għaddew nofsija tlet kwarti bdejt inħoss naqra. Il-lalla kienet nobazi. U, u, insomma, U dal-bas dejjem qed jeskala, jeskala. Imma ma nafx biex jien, eżatt kif ma nafx biex, u beda jintelaq lil sini. U niftakar, kien hemm erba' nisa Qed jiżfnu hekk u jien dħalt f'nofshom bla mistħija ta' xejn, taf kif, u daw daru miegħi insomma u qed jiżfnu. U l-manager dan Mark Linder dejja mdejja, għax jien ma kontx naf nitkellem bil-Ġermaniż għadni. Eh. Allura, huma kienu Ġermaniżi u jien minn għalija li qed isegwini qiegħed ħdejja biex ikun ta' interpretu, ta' kif? Imma u biex jara jien xi żappet ngħid ta' kif? Eżatt, eżatt. U biex tiena ħin minna, u qed nisfhem u qed tilhom, hey girls, you titħax. You want to

kont mort tard. Insib, kif tħalt, kulħadd jitħaq bija, men. Illa, la, xamil, tal-mani, xamil, insomma. U l-manager tiegħi għalli, għalli, we have to make, turn this um, into a track. U jena t-tuxiex, imma di, ride on my black horse. Għallet, nejdlek ġenjali di. Insomma, u konvinċini. U Morru l-istudio, oqbat il-mikrofon jek nsamma bdejna n-rekordja. U dik kienet oriġinarjament, ma kienetx inspira ruħek din il-mużika u pjaċir. U xi darba nsamma xirkom sandi l-verżjoni. L-oriġinarja.
Jena nitfawa fl-akkar tal-da. U kienet, ladies and gentlemen, This is for all the horny people in the place. Welcome for a ride on my black horse. Alek ride me, ride me. Alek ride me. Tajba. Oh,
oh, insomma, kif l-estejta bil-music u kollox l-estejnija kienet tajba. Imma bdejt nistħiju, bdejt nejdlu għetlu zgur biex ħatoros diska Ma tarax l-ewwel diska ta' ħajti, ħadd toħroġ hekk ta' Eżatt, eżatt. Insomma, u qalli, qalli, em, qalli mela, kif xħan għamlu, xħata, qalli diska talla, ġifieri, issa, Aha. iddeċidi inti. Pala klim, Eh, ġifieri.
pala klim, etlu, etlu, ost, etlu tejt namel ġaġa bil-Malti. Aha. Jien, għalli, tajjeb, għax jiena mort bil-Ġermanja bit-tir illi I put Malta on the musical map. Għalli this is your moment. Ivvinta xi ħaġa. Yes.
U insomma, u kontadni b'dak il-buzz, taf kif? U U ktib dan ktib il-lyrics u. U da warta ek. U da warta ek.
Kajba l-ġodda tal-BDS.
Ride on my black horse taf kif għanillek jena. Ara, il-manager Preparat time spoon ma lajx. Le, le, le, le, di, di, di, di, di, ċaċċajta. Kieku ħriġta bil-Ride on my big black horse.
Kienet tkun tajba, eh? U u bħala stage name Zorro billi babandana kieku fucking tal-kin kont toħroġ balla l-liri ġejjin għalli. Xuċu only fans. ostja.
Imma aħna kellimna il- il- il-ħabib tijak u koll. U eh, wieħed li daq ħafna miegħek u għamilnilu intervista. Ukoll. Ġifieri. Dwar!
Dwar! Hu pjaċir! Din mużika mela żobjew! Ma feħan ibda?

Four and one, forty one, in-numru 41. Four and one, forty one. Mela kienna ħabib tagħna ta' Dennis kien jismu. Dennis l-ispiżjar konna ngħidu. Ma kienx hawn min jaqdi bħalu Dennis. Eh? Ok, għadbu tajb, eh? Mela darba jintlu ġo klab u jara ġuvni misti Dennis. U l-ispiżjar biex jaqaf jisti dal-ġuvni qabad

U mhux ovvja jkun hawn da traffic kollu men daw ir-roadblocks kollha. Mela darba jaqbdu naf roadblock. U ġewwa l-karozza kien dik ta' drogi milli ta' pizzerija. U l-pulizija ħallewna għaddejjin. Għax bir-raħa ta' mediċini li kellna ħasbuna nurses. U dawk huma d-demel. Mank jafżawna għala jkun hemm roadblock. U sieħbi Armani għandu problema doppja. Dak iwaffqu ħanka biex iċċekkjawlu l-liċenzja. Għax mal-ewwel daqqa t'għajn

Eyes down first number.
Tajba fix, proset il-BJ. Tajba BJ. DJ Raids. DJ Raids. CID negative. Negative. DRG positive. Għana konna nara li inti daqid barra. Dik kienet mistoqsija you preempted it. Imma aħna smajna xi stejjer li inti tħobb mm. titlef xi flights. Mm.
Isma, kif nista' nagħmlu biex ma tismaħx il-mara di? Kemm iġġilidna fuq. Eh. Kemm tlift flight sajti? Għala, xiex tagħmel, ma m'għandekx il-ħin ħaq. Ma jiena nkun, meta kont dak iż-żmien meta kont indoq ħafna barra, kont indoq. Dumu, U kont nuqa bażżu. Ma kontx nitlaq. Tipo, darba minnhom din ma ninsjaqat u waħda mill-kbar kienet din. Qed indoq is-Serbja, Novi Sad,

biex wara li ndoqq immorru l-airport u jkolli U insomma u jien tant bdejt no buzz dakinhar. Kont diġà magħha ġifieri il Le, mal-mara?
Il-mara. Le, le, le, le, qabel di. Qabel, qabel, qabel.
Fi żmien il-Ġermanja ma kontx mal-mara jien. Ok, għalhekk. U u niftakar Qed indoqq u nħares lejn l-arloġġ l-erba' neqes kwart. Iż-żopp ħajkolli nieqaf. L-erba' neqes ħamsa ħajkolli nieqaf. Moħħi dak il-ħin ta' u xala żobbi men. Għajat l-promoter etlu ċempel l-airport issa. Etlu. ċempel l-airport. Etlu ċempel l-airport issa U ibbukkjali flight, the next flight to Berlin. Eżatt. Għedtlu mhux ħa mmur. Qed nogħbas wisq. U għamilt sa tmienja filgħodu ndoqq. Ix-xemx talgħet, kien hemm il-pool ma' f'dal-klabb tal-ġenn nisa u insomma. U spiċċajt indoqq fit-tmienja. U da ċempel vera l-airport, imma ma kienx ġie qalli. x'kienet il-response. U jimbaqa jitħaq li bekk iġib li drinks. Għaxina ma speċifikajċ il-rrit immur il-ġviri the next flight l-għada. Ah, dakinar. Insomma, u għal-etlu issa għalfejn. Għatlu għemxie after hours jen. Għalli, għalli, ejwe għalli s-samur, għalli għanna eh, villa, għalli Et l ma tlu viċin il-flajt, għalli nar l-erba. Iġġennin! Mux dak il-ħin, eh, ġennin.

illi da wieħed mill-promoters kellu ehm, piercing studio. Eh. U l-għada ma kellix fehem muru, għal mort ħadni miegħu dall-ostja piercing studio. U dej nara n-nies jippirsjaw għaw bum bum bum. Etlu mill waħda minn. Għalli fejti, detlu xtejja u. U insomma, u għamilta. Weġġajt, rajt l-alla. Vera, tweġġajt?
Weġġajt.
Imma, weġġajt

Ares, ma tantx mort il-bot. Isma di, minn armarit imma, minn armarit. Isma dak ostja. Dak, dak, dak, dak, wara lejli doq, spiċċara.
Isma di, u jiena rrit dil-piercing partikolari. Eh. U għaj għamiltu l-point, għaj made the point, dik rrit jien. U da beda jiddejja, jgħid li jismani, dik mandiġ il-sajs tijak, għax suftej gbar. Beda jiddejjaq jgħidli. U għamili li xorta. U għamilta insomma. U mort il-lukanda fl-axija u fil-ħodu. Tipo, ħarist fil-mera, ħarist fil-mera, u għet, għet. Isma, eh,

Nasal id-dar dak iż-żmien Berlin, eżempju l-ħadd flaxija, u mbagħad jew l-erba' u l-ħamis narġa' nitlaq biex immur x'imkien ieħor. Insomma, u kif wasalt Berlin? Et kont batti train, xemmek mux bil-karozzi. Train, U għaft il-train station uh, Zoo, il-main train station, waħda mill-main train stations, u kont naf illi kien hemm piercing studio fit-train station u qed ħammur men. Biex tara biex tgħidlu.
U kif tħalt? Il-piercer baqa ħares lejja. U dik kien l-ewwel qataw. Taf kienet tagħmel tfakab żgur. Eh. Għax da biex da skanta dan illi da suq xogħol. Kemm ra, eżattu.
Għalli, mandek stejli, għalli tgħidli xej, għalli nafa xej. Ħanġiblek assis għal grisma. Għalli, għalli, għalli ejjalaw, għalli ejjalaw, ħanaqla lek dik il-piercing minna, għalli għax kiku għamilt. Nofs ta' nar ieħor kienu jaqtaw ilek. X'kienu jaqtaw ilek xoffa barra? Qed ngħidlek vjola ġiet daqshekk għax kienet qasira. Allura was constantly pressing eh, eh, eh, tajba. Mbagħad għala ħieli bżajt eh. U żgur li tibża.
U mbagħad għamilli oħra kbira Ġifieri eh, tajba għal xuftejja u jisu wara si ġiet f'posta. Jina ti pressata, taf kif? Eh, jina misli nammen misluta ma' zobbi, forsi jinfja mali jikbir li naqa. Meta żewġ armali tittaraja. Eh? Eh, eh, Top catering dak iż-żmien dil-kumpanija kienet kienet għadha tiftaħ dil-kumpanija mm, ġoli mm. użajt inti ma kienet famuża li dil-kumpanija tipo hekk naqra Lora Joseph Armani li l-om ġab u mela, mela, mela. kera l-arja hekk kollu eh. fej liquid u dal-affarijiet. Eh, eh, Taraħan kan nies biex immux u jmur jiltaqa' man nies għamel podium. Tron, tron, tron, actually tron. Birret carpet.
Ah, mela.
Tala. Jikju jaw, jikju jaw. Oh, thank you.

seba xaġek kienet. Ma kienet teħlu importanti. Kienet loba importanti u damu ġifiri, spiċajt wasalt fit-tieċ jena xil 10 nofs il-11. U tiġbeda fl-erba, eh? Tiġbeda ah, fl-erba. All right, all right.
U il-maret tila, għaltin kem ħantuħ rigal, tila smani, tila, u safarmani, men, tila. Dak iż-żmien, qed nitkellmu kemm ilu ġu. Eh, ħanala l-11 years dal-waqt. 11 sen ilu, kem kontati? 150, eżar.
Għalex, 100, 150 kiko tajjeb. Xandrit?
Imma 100 kien kien tin tajjeb ħafna. Eżat, eżat, eżat. 80s, kien eżat, 80s. Mela.
Ikollok ċans erġa' mur fit-tex ta' war kem tajtek jien. Iwa, le, le, le, issa nirrispondi, kellum nirrispondi ksawa, ejja. Ejja. Il-mar ettila, ettila, Joseph Arman, ettila,

Fil-qosor. Mela issa għandi ċans li ngħidlek u ngħidu lil kulħadd għax inti sbajt tavverina ma' Malta kollha. Eh, ġifieri, issa, mela, wan jien inti ma stidintniex biex intik ir-rigal. Suppost. Ma stidintniex.
Ma stidintnix biex inti kir. Jien meta. Ta' skull li stidintek biex inti rigal. Le! Mela xiex nistiednek.
Le! Tgħid mhux vera. Imma tinti bissejt, ġri inti temmen daw il-karti li jitfaw l Mela, għala kif jgħidlek da, għal da. Għal dik, inti fuq dik fuq dik fuq l-invit, ma kien hemm, mhix qed nistidnek għal-rigal, imma Jekk inti għandek għandek jekk inti għandek nippreferi flus. Imma ħallina miċċajt kollu. Jien kont għadni ġej minn mit-tiġ tiegħi, ġi kont għadni frisk ftit wara żewweġ da. U fit-tiġ tiegħi ismani ħallina miċċajt. Issa għallek bdejt li kemm kien kbir kelli 1500 guests. Invitati In total, kien hemm 2200 wedding crashers sewwa, għax mit-tiċ tiegħi kien e- e- e- em, event. Alright. Event. Tista' timmaġina, jiena. Din ħaġa oħra li ma ma- ma- ma tantx. Taħarna inqas wasal għal punt. Zom wahda, zom wahda, sissa għandi ċans nejdom daw l-affarijiet. Em, Mela, mela, Jien dak iż-żmien kont. Għandek għandek naqalliba ċarċar maħal.
Ismani. Dak iż-żmien kont biċċa waħda. Ah, eh. Ma David Geta jen. Eh. David Geta kien ġej biex ikun ix-xut ta' tiċ tiegħi, sewwa. Eh, ix-xut?
Ix-xut.
Tant kemm kien avveniment. Kemm tak rigal David Gweta? Kien xejn. Xejn, kien tiblu diska love with myself. Ismani, ismani. Da, da, irċivaw email il-management tiegħu. Eh. Illi bdew għax kien hawn lajdut li ġej jiena ma kontet il-ħadd le David Gweta ġejja tixtieq, għajsa, Yes.
U imma li kjat di, irċivew email il-management tiegħu li jien qed nirriklama lil David Guetta li ħajdoqq fit-tieġ tiegħi. U ma ħallewx jiġi. Sewwa? Imma insomma. Issa, qed ngħidlek kelli 750 invites equals 1500 people. Mela inti jekk inti ehm, tistieden kollok 750 invites, tippretendi lura 750 presents, ehm, cards. Issa, ejja ngħidu 50 minnhom ma jiġux, sewwa? Meta l-għada tat-tieġ jumej wara, il-mara kienet qed tiftaħ il-kards, minn 700 taf kemm kien hemm issa daw ġew kollha t-tieġ, mhux ma ġewx bħali, daw ġew kollha t-tieġ, 483.

Et jekk ma mmurx titx ma nagħtix rigal. Sawa.
Dakinhar ħalef. Inħraqtu.
Eh. Ismani, ħanejdlek, taf kemm kien hemm li ġew it-titx tiegħi. U ma tawnix, ġew it-titx ta' mhux ma ġewx bħal ma milti jent. U xej, eh, eh, Xej ta' jew inkella nsib fil-fil kelli kard good luck.
Hu pjaċir fil-fardu. Isma, oħra, oħra, money order, money order tal-posta ta' 20 euro. Money order tal-posta. Issa di biex immur insarfu jiena tiswini forti. Il-ħin, il-ħin, fimt. Iġ u tal-lim, eh, eh, eh, u ħlift. Ħlift illi jekk ma mmurx tieċ ma nagħtix. Ma nagħtix lejla.
Jiena wkoll nagħmilhom dawn l-affarijiet. Eh, jiena jien pereżempju ma mmurx funerali għax fakin dak li jmut mhux ħajġi. Funerali.
Ismani, le, żomma damma. Ismani. Plus, plus ħaġa oħra. Jiena l-ħares dak iż-żmien meta kont fl-aqwa tiegħi. Jien kien, kien jist, kulħadd kien jistidinni. Biss jgħidu stiednu l-Joseph Armani. Alla ħares jien. Imma jien mhux hekk kienet il-biċċa xogħol. Naf, inti ġenwin, issa nistid ngħidlek sorry, għedtlek sorry, qudiem in-nies.
Il-nies ħaj indunaw. Zom, zom, zom, ħanċempel l-avukat. Ħajkolna l-provi, zgur. Il-notar, ħanibbu intra. Il-nies ħaj indunaw barra.
Bella, tibbatamlu everyone, rafalu. Bit, bit.
Nisku jindunaw barra li din l-iskuza li ġibt hija fucking liba. Bella, għalli li din l-iskuza. Jena tu bifer.
Għax meta ċempetlu l-ewel darba fuq radio u kxifta dil-bicċa xo. Ċempillu ftit wara, mux darba li kollu. Kull sena nfakkar jilom il U issa, u issa la La jsir iktar famuż it-tifel tiegħek. Nibda ngħidha lit-tifel tiegħek. Imma imma missierek ta' kien jibba. Imma da, imma da s-sabiħa li iċempilli wara. U għalli jisma baqetlu għajatlu mux biex nitċajtar ma' insomma. Jgħidu dil-isku. U dak il-ħin xin qalli din l-iskuża.
Mhijiex skuża dik jien vera qed inkun onest. Qed inkun onest. Mhijiex skuża.
Jena ili minn day one, naħsibha bħalek minn jaf kemm joffenduni nies, jena qatt ma mort, qatt qatt ma ma mort xtiex u tajt rigal. Jekk ma morċ tiċ, ma tajtekx rigal. Le, ma supposta tiftit inqas u tagħti. Jekk imma la zobbi, jekk jiena ħabib tiegħek kan iġi ntik ir-rigal either way no matter what. Imma nis fil-klassi tiegħi. Ma nkellimhom nagħmel tliet snin magħhom fil-klassi laqas bonġu qatt ma jgħidu li fost xillibhom u jibatu li rigal tiċ. Aħseb wara lili, aħseb wara jiena. Yes, eżatt. Jiena ċast biex jgħidu

Olympus Music li eh, joħsib inna s-sound dal kollu qed taraw biex naslu f'widnejkom eh, kollu provdut minn għandhom il-DK's Factory eh, Patrick Prince ukoll għal daqsxejn hekk phone cases tal-ustja oriġinali. Online intimates tal-lizza ta' taħt sexy li jipprovdulna u għandna wkoll hawnhekk A to Z tal-electronics li tuna għandna l-laptop għandna l-air condition u fl-aħħar mill-aħħar il-mat Photography, hawnhekk mad dax photography sibuh fuq is-socials kollha. Dak kollox. Imma ħajess ta' ċutbijiet.
Guys, once again, tiftakru, followjana fuq is-socials, kullimkien, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, we're, we're everywhere. Abbonaw għal Patreon, fejn hekk ikolkom naqa' content speċjali, kollox li għedna fil-programm ta' Armani li jista' jitfana l-ħabs. Hemm ċans, hemm ċans li jkun jgħad fuq Patreon da. Ċans enormi, u hemm ħafna content ieħor. But anyways, guys, Thank you very much once again, Joseph Armani!
Xoftok reġat kibritlek meta mort ir-Russja biex xeba li qlajt. Ektu ġertu, this is my money. Jabad li d-seba. Jiksiruli. U waqt li jeti sawtuni, nara. Lil sħabi doqqu l-qampina. Isma jimma naqs kif torqot miegħu. Ġejjin Bl-ikbar rispett, isimgħuni, isimgħuni. Oxxilli bajnek minn kon. Kemm għandek followers fuq fuq f'kemm għandek? Li jagħmel ġoven ma tagħmlux inti.
Kienu top 10 lejja ġoven. Is- Kienu, kienu, meta kienu tnejn. Tara l-posts coming from the best of the island. Jien li zopp int, man! Kif ħa joħroġ u d-dini Fimt!